Good evening class. I hope I find you right. Ah, nhasi todaita revision yework yandikatumira nezuro yesecol geometry. Right, so tichatanga nequestion yedu yekutanga. Right, iri kuti in the diagram below points A, B, C and D are on the are on a circle. BD

right so iwewe kana uchiataka seko geometry uh, you don't focus pane maangles aya ari kubvunzwa aya but unofanira kutanga wangoaplya matheorems awakadzidza wowana as many angles as possible then kana wapedza kuweka maangles achona then unochizoenda manje pakanzi find uchizolinka kuti cbd pane zvawawana ndiani saka panapo youare going to put our concentration on the circle and find as many angles as possible applying those theorems handiti saka tichatanga nengirikini pane mukatarisa panapa pana 42 degrees then tine ndikatendesa bepa rangu ndoari munatsoona uh, you can notice that ab is a code handiti saka pane theorem yatikadzidza nezuro yekuti angles subtended by the same code are equal saka tikoona kuti this code ab iri kuopoza 42 yarapo handiti it means kuti iyi angle iri pana d iyi e, inenge yakutoitawo kuti chii yakutoita kuti uh, 42 degrees right takatsika pakuti angle subtended by the same code a equal right then tinokwanisa futi kutenderedza ndodai pane line iri rinonzi cd rapa iri rine code zvekare iripo inonzi cd iri apa iyi there is another code here saka this code riri kuopodza 33 degrees ari apo richiopodza kuti iyi engo iri pana b iyi saka ndinzwe pana panofanira kuya futi 33 nekuti b naa they are being opposed by the same code which is uh, cd i hope you are listening right then chada kwana engo iyi iri panapa iri pana exa kuti wane ingweri pana x hazvinetse because tikatarisa this is b x na c i triangle some of angles in a triangle they add up to 180 handiti saka panapa ndinogona kuuya ndoti 42 uyu arapa uyu ndomuedha na 33

uyo futi ari pamusoro anoita pet nokuti maopposite angles at the point of intersection between two straight lines aequal saka it means kuti 105 watawana apa akafanana futi nani na105 kuseri kunoku nekuti maopposite angles at the point of intersection between the line ac nani nadb i hope you are listening right but katarisa line rinonzi axc tikuona kuti istraight line minuti iyi engwe rapa inowanikwa tinge tava kuti 180 minus 105 engo iri panapa inobva yabuda iri 75 since maangles ari pastraight line the add up to 180 saka 75 uye abuda uyo anobva ainzana futi neopposite angle at the point of intersection between two straight lines i hope you are listening class right but there is a special note yataurwa iri kunzi bd is the diameter Tino theorem yatikataura nezuro yekuti kana pakaita diameter it means kuti pana panobuda pane 90 degrees handiti if this line is a diameter so zvataudzwa kunzi bd is a diameter it means kuti the whole angle yese iri panapa iyi the whole angle yese iri panapa inobva ita 90 degrees saka ndiwane angle iri pana c iri apapa neindaa kuchiti 90 minus 42 panobuda 48 it means kuti panapa panani panapa pana 48 i hope you are listening handiti then tikatarisa tinobva taona panapa kuti tine code rinonzi ad saka ad riri kusubtenda 48 ari pana c ad ari kusubtenda futi engo iri pana b saka inonzi kuti engo iri pana b inobva yaita kuti 48 yofana nengwe iri pana c nokuti zvese zviri kusaptendwa nesame chi nesame code i hope you are listening then zvekare since b d z diameter it means kuti iyi engwe iri pana a futi 90 degrees saa nenda kuchiti 90 minus 33 handiti panobuda 57 sainunzi pana apana 57 awanikwa nekuti 90 minus 33 then tohatatarisa toona kuti bce code saka code iyi iri kuopoza engo iri pana d ichiopoza kuti engo iri pana 57 it means kuti this engo iri pana d inobva yaita zvekare 50 chi uh, ah, 57 i hope you are listening right so tawana maengos takunowana maanswers edu chekutanga tikuda c b d tikuda this is c and this is b and this is d saka c b d iri panapa ndo pana 33 so anzi yedu yekutanga iyi 33 degrees then takuenda panext pari kunzi a c d this is a this is c and this is d a c d ari pana pana 48 sainonzi a c d wedu ndi uh, ah, 48 degrees

uh, theorem yanga yakadai uh, yanga yakadai guys ine center apa apa yakadai handiti iyi yanga iri tsoka one iyi iri tsoka two then uyo wanga wari musoro zvikanzi ukatora tsoka one netsoka two kadzi eda zvinofanira kuburitsira chii musoro urapa saka panapa tikatarisa tikuona kuti chi a itsoka then b itsoka handiti saka tsoka 1 plus tsoka 2 tinofanira kuwana musoro uyu unonzi c uyu i hope you are listening tinofanira kuwana c so panapa 30 plus 29 it means kuti panapa panobuda pana 50 59 so engwe rapa iyi 59 i hope you are listening right then tine imwe theorem futi yatikadzidza yesterday yataiti angle at the center is twice angle at the circumference tichiti if this is the center handiti uh, kana uyu ari 70 uyu ari apo it means engo iri pasenda inenge yakuti achi 140 because taiti kana uda kwana iri pasenda unowana uchiita zvekumultiplier inenge iri pacircumference right sa so, panapa pacircumference pedu pana 59 tinge chiikomba ine iri pasenda iyi iri kuseri kwacho iyi rapa kuti tiiwane tinge takutora 59 handiti

e, apa vaisafanira kutombokuisirai tumalines kuti vaifanira kuzviziva vega kuti tensions from an external point are equal like kubva apa kuenda apa nekubva apa kuenda apa zvakaenzana anditi saka ndakakudzai ndichiti zvoni engo iri pacenter neengo iri paexternal point dziri two dzinoed up to chii to 180 why because a o b t e shape rapa ikaiti handiti ofti some of engozi ine kaiti 360 saka ndopaya pataiti kubva pana o kuenda pana a iradius it means kuti apa panenge pane 90 nokuti radius netangent zvinobuditsa 90 degrees apa poita futi chii poita futi 90 saka it means kuti 180 of the 360 total engo yekaiti dzatorwa nab nani naa saka it means kuti 180 neopposite engo iyi iri paexternal point zvinoeda up to 180

i hope you are listening then maengwe zed atobuda saka engwe yedu yekutanga iri kudiwa iacb so this is a cb ndo musoro saka acb ansa yedu tiri kunyora iri 59 degrees then atb ndo 62 saka takuya tonyora chii

saka you have to take note of that uh, word parallel right what is the question tine maangles 3 atanzi tiwane oca acb nan naabc but tinozoenda kwaari mushure menge tawana as many angles as possible right so rega tione maangles atinogona kwana First angle yatogona kwana iri pana d this angle iri pana d inogona kubuda this one takatsika pakuti angle at the center is twice angle at the circumference saka ndo pataiti nezuro munhu anoda kwana angle iri pacircumference angle iri pacircumference anoiwana using division asi kana uchiwana yepasenda ndopaunotimesa saka kuti wane d tikutora engo iri pasenda inonzi 110 tobva taidivida na2 so 110 divided by 2 you get 50 chi you get 55 so it means kuti pana pana d pana 55 then you are home end and dry and it then pane imwe futi theorem yatikadzidza nezuro guys yataiti cyclic quad Tichiti zvoni inonzi cyclic quad tinoiona nekuti makona ese kana kuti mavertices ese eshepi iyoyo anenge akaguma secumference. Tichiti kana uyu ari A handiti uyu ari D. It means kuti ukatora A ukamedha naD panofanira kubuda 100 nchi 180. handiti saka panapa tikatarisa tiri kuona kuti d this vertex d then vertex a then vertex b and vertex c all the four vertices are touching the circle or are lying on the circumference it means that a b d uh, c a b c d is n uh, is n

sainonzi kuti engo iri panapa i125 nokuti engo iyi neengo iyi zvinoed up to 180 i hope you are listening right then tikabva ipapo mukatarisa munoona kuti kubva pana o kuenda pana c pane radius handitya then kubva pana o kuenda pana a pane another radius zvekare handiti it means kuti oa naoc vakaenzana producing wati ko isosles triangle right so kana oa naoc vakaenzana ndopaya patinoti mabase angles of isosles triangle they are also equal mine kuti angle iri pana a neangle iri pana c zvakaenzana saka tova nemaangles iwayo tinge tava kutora 180

tanotarisa maquestions edu atabvunzwa handiti question yede kutanga iri kuda oca chii chinonzi oca this is o this is c this is a pana 35 saka oca wedu ndii oca wedu ndi 35 degrees i hope you are listening class right then takuenda panext question vari kuda acb handiti chii chinonzi acb acb kubva pana a kuenda pana c kuenda pana b vari kuda iyi engwe rapa but engwe iri panapa iyi tinoiwana sei since kubva pana a kuenda pana o pane maparolines na b c it means kuti engo iyi rapa iyi neengwe hatida kwana iri pana c anenge akuita mazeti engozi uh, meaning kuti c wedu anobva abuda ari 30 chi 35 nokuti z engo neengo iri apa handiti sa hapana apa ndakutonyora ansa yangu i 35 handiti then takuenda palast engo vari kuda abc so this is a this is b this is c ndoyatawana neconcept yecyclic quad nokutanga iri opposite kuna 55 saka abc wedu ndi 125

xvw is the next question then the last question is why xw saka toda kutanga tawana as many angles as possible then tobva tazoenda pamaanswers edu handiti so like what i said you are allowed to connect or to create a code in the absence of a code handiti saka panaa tinogona kuconnecta letter iri rinonzi wairi toriconnecta nav panapa uh, we want to connect nani why navie like this i hope you are listening then tacreate a code zvedu like that and it then tikabva ipapo takuataka maquestions edu you can notice kuti kubva pana v kuenda pana y uyarapo tacreate a code sainonzi kuti engo irapa iyi inonzi 54 neengo irapa iyi zvakainzana saka uyu anobva atobuda wari chii anobva atobudawo ari 54 ego subtended by the same quarter equal handiti then tikabva ipapo tikatenderedza bepa redu like this tinokwanisa kuona kuti tine code inonzi wx saka code inonzi wx ikopoza 44 it means kuti apo futi panenge pakutoita 44 nekuti angle subtended by the same quarter equal i hope you are listening class right then tikabva ipapo tikatarisa tinoona kuti x uyo ari apo na a uyo ari apo na w uyo ari apo icyclic triangle uyezve tine tangent saka tinogona kutamba mafulawo edu aya ekutora iyi engo iri apa iyi yechisiko inofanana neengwe iri panapa saka engwe ine engwe zvakafanana saka uyo akutobuda ari 30 chii akutobuda ari 39 i hope you are listening class tinogona futi kuti engo iyi rapa iyi ifanane na 44 uyo arapa saka inonzi panapa akutobudawo chii pakutobudawo 44 handiti and mukada kutarisa uyu 44 futi ari pana a anofanana na 44 uyu arapwa uyu 39 arapwa inobva afanana neuyu arapwa i hope you are listening right so mamwe maangles munogona kumawana like panapa mukatarisa x tichiuya apa pane point raapa pa tichiuya apa itriangle side means unogona kutora 54 home edge ana 44 panobuda 98

handiti right then this is a straight line 180 minus 82 uyo anobuda ari 98 to complete straight line 98 anobva abudawo 98 apo i hope you are listening right so 98 uyo wataburitsa apa tinogona kumuedha na 39 uyo arapa kuti tiwane engo iri pana w

then anobva aita 43 so panapa tina 43 apa tina 43 so takasingakwanise kushandisa theorem iya yekuti ah, ngirikindi inonzi chi radius or diameter netangent zvinofoma 90 degrees handi pane theorem yandikakupai nezuro yanga yakadai yekuti diameter kana kuti radius pazvinosangana netangent panobuda 90 degrees apa yanga yasinga apply y because hatina evidence yekuti kubva pana w kuenda pana y tiri kupfuura nepacent that's why kutoona kuti ukatotora 43 ukabeda na 44 apa abude 90 but panotobuda chi 87 handiti saka uyu kana abuda ari 43 it means kuti uyu anobudawo kuti ari chii ari 43 nokuti 43 uyu abuda apa ari kusubtendwa neengo inonzi xy saka ikubva yarova apa nepapi neapa saka maengos ese abva abuda handiti so rwx is the first uh, question yatida kuwana this is rwx answer d 44 ananyora 44 degrees then uh, xvw xvw pana 44 ndanyora 44 degrees then tikabva apa takuda yxw todati this is y this is x this is w saka yxw is made up of two angles because this is y this is xw sa so, unenge wakutotora 39 womueda na 54 saka yxw kuti ndimuwane nenda kuti 39 ndakumeda nani na54 saka yanoita 13 ker 1 yobva yaita 8 plus 1 inobva yabuda iri 93 so 93 degrees is your answer i hope you are listening so i want you to stay tuned as we move on to the uh, next question given a circle with quadrilateral abcd

kana tine tuma lines ari kucreatwa kana kuti ari kubva pacode achikonoguma seconference kumusoro uku like tine line iri rekutanga iri then kwakwaita the other line rinenge rakadai i hope you are listening engo iri panapa neengo iri panapa they are equal to chi to each other why nokuti they are being subtended by the same code uh, which is ab i hope you are listening right so panapa zvatinoita ndezvizvi 50 ari apa apa anofanira kubva atongofanana na 50 ari papi ari pana b makatsika papi maangles aya ari two they are being subtended by the same code which is cd andit so how do you then write down your answer chekutanga unouya woti d uh, bc watoda kushowa uyu is equals to dac because apa pana dac pana 50 apa is equals to dac handiti ndochekutanga which is equals to 50 degrees wakupa manje chii support reason yako unobva wati because they are subtended they are subtended

then you are home and dry right then mamwe maangles aya ari papart b1 up to part b3 kuti timawane we have to put our focus uh, on the circle itself then we find as many angles as possible pacircle redu irore handiti saka angle yedu yekutanga yatinogona kuwana panapa ndeyekuti zvoni tikatarisa pana Dee if you look at Dee you can notice kuti pana Dee pacircumference handiti takadzidza theorem yekuti angle at the center is twice angle at the circumference handiti saka angle iri pacenter iyi ndi 86

i hope you are listening right so theorem iyoyo inoaplya zvekare pana a inonzi pana a apa panobuda futi chii 43 nokuti a is also a circumference or waigona kungoshandisa code rinonzi bc woona kuti chii bc akusubtenda engu iri pana d asubtenda futi engu iri pana a saka ese anobva abuda ari ma 43 i hope you are listening right then pane kaengo kandada kuwana let me put a green dot here pane kaengo up up pandaisa kadot kegreen up pane kaengo katida kuwana keipapo handiti hakanetse tinokawana seiko kaengo aka handiti tikatarisa kubva pana o kuenda pana c pane radius ndoandaisa line rekuindicate kuti this is radius then kubva pana o kuenda pana b pane radius zvekare saka na o kuenda pana c iri radius o kuenda pana b iri radius panobuda yatinoti isosceles triangle yatamboexplaina in the previous chapter yekuti base angles of isosceles triangle are equal handiti saka zvinotiudza izvo kuti angle iyi iri pana c iri mukati metriangle inonzi obc

Tina 47 then pana pana B tina 47. I hope you are listening. Saka kuti ndichiwana manje ako ka engo aka ndaisa ka spot ke green mukati umu. Since 50 anga achikavha engo iri mukati me triangle ne ako kakachona kadakwana. Tenge takuchiti 50 minus 47 watawana mukati. It means kuti this green engo irapa irapa it becomes 3 degrees. so it means kuti hapana three degrees pane this green dot iri apapa yawanikwa nekuti 50 minus 47 i hope you are listening class right then imwe engo yatida kuwana iengo e iri pana d e this engo iri pana d toda kuiwana engo iyoyo handiti Tinoiwana sei engo iyi? Engo iyi hainetse kuti tiiwane because kubva pana D tichienda pana A kuenda pana B itriangle of which some of angles in a triangle they add up to chi to 180 handiti? Saka zvandichaita ndichatora uyu 30 degrees ari pana B ndomuedha na 43 ndomuedha na 50

you get 50 chi 57 degrees saka tinozoti pana pana d apo pana 57 degrees i hope you are listening class right so kana zvinge zvabuda panapo taakuenda manje pamaquestions edu tonoona maengles ari kubvunzwa handiti engwede yekutanga yabvunzwa ndadc handiti so adc ndeupi uyu ndo a uyu ndo d but c ari kunoku saka you have to be very very careful on that one right adc they are referring to this whole angle at d inokavha maangles aya ari two uh, let me try to highlight it

ndo answer yedu yekutanga then takuenda papart b2 find angle bdc handiti where is b this is b tichaenda pana d toenda pana c pana 43 saka angle bdc ndi 43 ndo ndanyora pana pa 43 degrees wedu then takuenda palast part calculate angle obd saka o ndosenda toenda pana b toenda pana d ndoka small angle katawana aka kari ka 3 degrees takaona nekuti 50 minus 47 sa hapana patina 3 degrees then you are home and dry i hope you are listening class so i want you to stay tuned

rikatogara titoisa and pakutonzi tr is diameter it means kuti engo yese rapa pa yatoo 90 degrees ukatongonzwa wedre kuti diameter rataurika wotoziva kuti 90 degrees hautoishaya unotoiwana chete handiti right then tikabva ipapo uh, maangles takapiwa 80 degrees then na 10 degrees uyarapo saka yesterday ukatarisa patheorem yeangle subtended by the same hanzi angle at the center is twice angle at the circumference pane diagram randikatokupai ranga rakadai ranga rakadai o like this tichiti iyi angle iyi kana ichitova 80 kana angle iri 80 uyarapo yanenge akutobudawo ari 40 ndizvo because engwedhi center is twice engwedhi circumference saka panapa tina 80 uyu arapo tikamudivida na 2 it means kuti apa panobuda pana 40 handiti saka engwe rapa indiani this is 40 handiti tadivide pasenda na 2 then

130 saka takuchiti 180 minus chi 130 so 180 minus 130 panobuda chi 50 saka engo iri pana t iyi inobva yabuda iri 50 i hope you are listening right so tadaro uh, tinokwanisa zvekare kuwana engo iyi yese iyi rapa inobuda engo iyi yese iyi rapa why nokuti kubva pana o kuenda pana t iradius kubva pana o kuenda pana s iradius saka inobva ita isosceles triangle making this whole angle iri panapa to be 50 i hope you are listening class then tikatarisa t o kuenda pana r a straight line saka it means kuti some of angles on a straight line add up to 180 180 minus 8 arapo it means kuti angle iri apa inobuda iri 100 i hope you are listening 100 akabuda zvinoita kuti engwe iri pana p ibude zvekare nekuti engwe the center is twice engwe the circumference saka it means kuti 100 tikamudivide na 2 engo iyi iri pana p inobva yabuda iri 50 i hope you are listening then tikatarisa zvekare apa tinoona kuti kubva pana o kuenda pana r pane radius kubva pana o kuenda pana s pane radius it means kuti o r s iisosceles triangle saka base angles of isosceles are equal giving you fota ra panouya apa kana kuti unongoti 90 minus 50 toona kuti fota i hope you are listening right then tikabva ipapo anditi tapiwa kubva pana q kuenda pana r kuti pari paro nekubva pana p kuenda pana s nokuda kwemaaros atikapiwa saka it means kuti uyu 50 oyo arapa uyu neengo iri pana r anenge atoo mazet chii 50 neengo iri pana mazet engozi saka it means pana pana r pakutobudawo panani pana 50 using the theorem yemai yemazet engozi i hope you are listening class right then kweta theorem yatsoka plus itsoka iscos to musoro inoshanda futi handiti handiti bo tikatarisa pana pana p toenda nepana r toenda nepana o toenda pana s kashepu kaye kari kubuda p musoro r itsoka s itsoka saka togona kuti 50 musoro uyu minus tsoka iyi inonzi 10 iyi panobuda tsoka yekuleft inonzi fort sa inonzi kuti apa apa pana fota this is fort awanikwa nekuti 50 minus 10 arapa handiti i hope you are listening class handiti so tikabva ipapo zvekare engo iyi inenge yakuwanikwa iyi nokuti kana pese apa panga pana 50 it means kuti ndikati 50 minus 4 to uyo anobva atobudawo ari chii ari ten saka tina ten zvekara this is ten i hope you are listening class right then tikabva ipapo tinogona kuaplya zvekare theorem yatikadzidza yecyclic quad andit inobuda because tikatarisa q uyarapo naara na p na s makona ese ari fo akaguma chi seko saka inonzi pane cycle quad iripo saka 50 plus 10 plus 40 panobuda 100 minoti engo yese iyi i100 engo yese iyi i100 saka engo yese iyi ya r iri opposite kune engo yese iyi ya p nokuti icycle quad saka opposite engo zine cycle quad yeti up to chi to 180 saka pana nenda kuchiti 100 ndikamuedha na 50 totanga taona 150 handiti data rati from 180 saka it means uyu anenge akutobuda ari chii ari 30 nokuti 100 plus 50 plus 30 inobva ita sum of 180 ya i hope you are listening class then theorem futi yecycle quad inogona kutibatsira kwana iyi engo iri pana q iyi e. inobuda zvekare engo iri pana q iyi e. why because kubva apa kusvika panapa panowanikwa nekutora fotu tomeedha nafotu saka fotu plus fotu it means kuti chese ichi ndi 80 handiti saka tikati 180 minus 80 it means kuti apa nobuda panani pana 100 nekuti ngechiti this angle iri pana q nemafoto aya ari 2 aya maopposite angles ine cycle quad anoeda up to 180 so you are home and dry takuenda kumaanswers edu vari kuda rps rps rps so rps ndi 50 so ndakuya pana ndo andanyora kuti rps wedu ndiani and this is 50 degrees i hope you are listening then tikabva ipapo pari kudiwa pst so this is p this is s this is t pane ka 10 kai kai so pst is close to 10 so vanhu vanyora 10 degrees then tikabva ipapo pari kudiwa pso this is p this is s this is o pana 40 awanikwa nekuti musoro unonzi 50 minus 10 angara apa katsoka pana pabuda 40 arapa saka tinonzi kuti apa pana 40 then you are home and chi and dry

tatapiwa kunzi ac is diameter kungonzwa diameter chete wotoziva kuti 90 degrees iripo so kubva pana a kuenda pana c kana iri diameter it means kuti engo yese iri iri pana b yatoo 90 chi yatoo 90 degrees i hope you are listening right saka panapa e, hazvinetse e, 90 watawana uyu tikamuedza na 43 totati from chi 180

toti oa iradius then ob iradius saka base angles of isosceles are equal minutu yanobva tobuda ari chi ari 47 i hope you are listening as well right then tikatarisa c kuenda pana b pane code code iri kusubtenda 47 ari pana a saka tinozoti angle iri pana d inobva yatobudawo zvekare iri 47 then tikatarisa ab zvekare icode ab icode ikusubject na 43 sa it means kuti apawo futi apa panobudawo pana 43 nekuti angle subtended by the same code are equal so 43 uyu ari apa uyu ndikamutimesa na 2 ndinowana angle iri pacenter nekuti angle at the center is twice angle at the circumference sa hapana nenda kuti 43 times 2

kwakutoitawo kuti 90 nokuti pane straight line inonzi a d e some of angles ine straight line add up to 180 saka ndikuti 180 minus 43 minus 47 hapanobuda 90 izvi zvina zvandibatsira manje kwana angle iri pana iri pana c iyi nokuti kubva pana d kuenda pana e kuenda pana c yato triangle ino add up to 180 saka ndaenda kuti 90 oya ndakumeja na 27 ari pana e so 90 plus 27 ari pana e

i hope you are listening right. saka tadaro e, iyi e, engo iyi inobuda iyi iyi rapa iyi engo iyi inobuda iyi because 63 neengo iyoyo na 43 zvinofoma straight line ronzi ecb sanenda kuti 43 plus 63 from 180 since 63 neengo yatiri kuda iri pakati apo na 43 zvinofoma straight line

sikisinei achitobuda itsoka handiti inozotibatsira kuwana imwe tsoka iri apapo because 43 uyu ari pana d musoro satinoita kuti 43 uyu musoro minus 16 iyi tsoka iri pana a towana imwe tsoka iri pana b sata kuchiti 43 minus 16

16 degrees d ce d handiti toenda pana c toenda pana e pana 63 then you are homent and dry right i hope you are listening class so we are now

using the concept of z angles so this is the first thing to do uh, in our journey to calculate the required angle right so after that kuri kunzi ndikatora bepa rangu ndikaripidigura like this unokwanisa kuona kuti 25 iengo iri pacircumference inogona kuti leader kuwana this engo iri pacenter tichishandisa theorem inoti Engo at the center is twice engo at the circumference zvoreva izvo kuti munhu anenge adakwa naengo iri pacenter anoiwana nekumultiplier engo iri pacircumference na2 saka engo iri pacircumference kana iri 25 25 times 2 it means kuti tichawana chii 50 degrees handiti sa it means kuti this engo iri pacenter inenge yakutorepresentwa na50 degrees i hope you are listening class so this is 50 degrees right so Bee wedu haachanetsa because takawana angle yepa Bee haachanetsa. Why ndikuti haachanetsa? Because tikatarisa kubva pana O kuenda pana B pane radius. Kubva pana O kuenda pana C pane radius. Radius iline rinongobva pa center kunobata circumference yeseko. Saka kuinzana Kwaita OB na OC kuno creator yatinoti isosceles triangle. Chii chinonzi isosceles triangle? I triangle inenge ine two masides anenge akainzana anditi? Triangle ikaita two masides anenge akainzana it means kuti mabase angles etriangle iyoyo anofanira kubudawo zvekare akafanana anditi? Saka pana pane nyaya yekuti OB na OC masides iwayo maradius ese zvinoreva kuti akainzana. handiti saka inozi kuti base angle riri pana b nebase angle riri pana c neengle yese iri pana c inosanganisira iri mukati neiri kunze they are base angles which are equal to each other how can someone find those base angles chekutanga unotora 18 handiti womulesa nani na 50 degrees uyo ari pana o saka 180 minus 50 degrees panobuda 130 then 130 kana abuda unomudivida na2 panobuda 65 degrees saka ndinzwi panapa pana b pana 65 then this whole angle i 65 saka angle yanga ichida inonzi b yabuda b i 65 degrees so ndakutononyora answer yangu ndiwane 3 marks pana ndakutonyora kuti b tamuwana

apihwa seko qr ps then tine maangles anaya atinofanira kuti titsvage saka let us concentrate on the uh, seko and find as many possible uh, angles then tobva tazongouya tichingonyora maanswers edu right so panapa uh, chekutanga tinoona kuti kubva pana o kuenda pana p pane radius handiti ka pane radius then kubva pana o kuenda pana s pane radius saka it means kuti ops e isosceles triangle saka na pana p pana 42 it means kuti angle yese iyi iri pana s inenge yakutoitawo futi 42 handiti then angle iri pacenter haichanetse kuwana

saka tinozoti engo yese iri apa apa inobva yabuda iri iri 96 handiti so kubuda kwa96 kunotrigger kuti engo iri pacircumference ibude because engo yethe center is twice engo yethe circumference but kana unoda kwana engo iri pacircumference unoiwana through division nokuti engo iri pacircumference idiki tichiikompea neiri pacenter saka taita kutora engo iri pacenter inonzi 96 toidivida na2 handiti saka 2 uh, into 96 panobuda 40 chii panobuda 48 sa pana pana 48 anditi so 48 achibuda iyeye anobva afanana na 48 futi pana apa pana q takatsika papi takatsika pakuti ps e code saka angle subtended by the same code aequal or unogona kutongoti 96 divided by 2 chiwana futi iyi since iri pacircumference zvekare i hope you are listening class handiti so tiri ipapo tine engo yatikapiwa iri kunzi ndi 35 uko kumusoro pane engo iri apapa iri kunzi ndi, ndi 35 handiti saka using uh, that 35 we can find the whole engo at chi at p why because 35 tikamueda na 48 handiti panobuda 8 mm, echi 83 45 plus 48 this whole angle become becomes 8 echi becomes 83 i hope you are listening class but tikatarisa r uya rapo q uya rapo p uya rapo na s uya rapo inobva ita yatinoti yo cyclic chiquad opposite angle dzine cyclic quad haiko saka 83 uyu ari kukavha ara wese ari opposite kune this whole angle iri pana p handiti this whole angle iri pana p saka means this whole angle iri pana p kuti tiwane tinoti 180 minus 83 ari kukavha this whole angle iri pana r since opposite angles ine cyclic quad they add up to 180 saka 180 minus 83 angle ino inobva yabuda iri 90 chi 97

right so panapa rega tinonyora maangles atawana so far pos ways p tina pos tawana ari 96 so panapa takuya tonyora this is 96 degrees right then prs this is p eh, rs tina 48 takutonyora tina 48 degrees handiti spq right where is s this is spq p uyu ndo p arapo na q uyu arapo saka ndo the angle yese ataona iri 97 spq ndi 97 so takuya totonyora this is 97 degrees and it, then the last angle psq this is p uh, sq saka psq vari kuda this angle rapa saka towana angle inoya hazvinetse handiti because handitaona angle yese iri pana p iri 97 then apa pana 48 saka unoti 48 plus 97 from 180 since q p s e triangle some of angles in a triangle ed up to 180 i hope you are listening

i hope you are listening right zvokuti dai kunzi iyi iri mukati umu yange yabvunzwa inenge yakusanetsa unenge wakutora 42 ari kukavha pese apa minus 35 it means kuti iyi engo yemukati umu inenge yakuda iri 7 degrees yepanapa anditi but iwo wange wachida psq saka psq anditi answer du 35 degrees then you are chekutanga tikuona kuti kubva pana a o kuenda pana c pane diameter saka inozi kuti engo yese iiri apa pana b inenge yakutoita 90 degrees 90 minus 48 handiti panobuda 42 saka inozi engo iri panapa ndi 42 so ndo stage iri yekutanga i handiti then pane theorem yamunofanira kuziva yemaallied angles inenge yakadai pane anonzi maallied angles kana kuti maco interior angles maangles anenge ari kusame side pamusoro petransverse line like x ukameja nawayi pamaallied angles you get 180 degrees handiti saka panapa tikatarisa line iri rinonzi cf that arrow is moving in the same direction na, na, na ad side means kuti engo iyi iri pana a neengo iyi inonzi 126 anenge achinzi maallied angles kana kuti maco interior angles handiti saka unobva wati 180 ndizvoka minus uh, 126 handiti unowana 54 saka engwe rapa inobva yabuda iri 54 using maallied angles handiti then apa futi apa ukatarisa apa maallied angles futi na 126 mumwe chete yeye saka inozoti engwe rapa inobuda iri 50 chi inobuda iri 54 then engo iyo ichibuda iri 54 tinodzoka kusame theorem yatabva mukudzidza yekuti panointersecta mastraight lines maopposite angles akainzana saka 54 abuda apo anoinzana na 54 uyo ari apo anditi saka itinizoti engo iri pana a inobva yabuda nekuti unenge wakushandisa katriangle kanonzi abe woti 48 plus 54 from 18 kuti wane kaengo aka

this is dna na e pana 54 akanyora 54 degrees then echitwitsi e b c uh, where is this is e uh, b and c pana 42 tamuona ari 42 degrees then takaenda pana bae this is ba na e pana 78 watowana nekatriangle kai kai then you are home and dry but let us put our concentration on the circle first patinge tichiita concentration pacircle maangles edu anenge achitobuda handiti but ndakatokudza nezuro kuti ukangoona ukaverenga pakanzi diameter kudai otoziva kuti somewhere somehow there is a 90 degree angle inenge iripo i hope you are listening class handiti saka panapo nenyaya yekuti hot idiameter it means kuti this engo iri apa iyi engo iri apa inenge ichitova 90 degrees nekuti diameter inosubtenda 90 degrees musemi seko then pane theorem yandabva mukutotaura manje manje yekuti kana tiine seko redu like this todai tohatadai tohatadai like this anditi like this handiti iyi engo iri apa iyi neengo iri panapa zvakaenzana anonzi maflowe saka it means kuti 61 ari apapa anofanira kuinzana nethe whole engo iyi iri apapa iri pana ac nekuti maflowe handiti kana yatinoti alternate segment saka 61 ari apa panonoenzana nani na61 uko kumusoro panditi then tichibva ipapo tine yatabva mukutotaura mai manje yekuti laini rese rinopfuura nepai nepasenda parinonosangana netangent panobuda ma90 degrees saka it means kuti this whole angle iyi irapa iyi

from 180 or unogona kushandisa code because kubva pana ara kuenda pana t pane code rekusubtenda 61 wataburitsa uya uya it means kuti uyu anofanira kubva itawo kuti chii uh, 61 this whole angle at h becomes also uh, 61 i hope you are listening class right then this whole angle rapa iyi inenge iri 90 as well handiti but tikatarisa futi tinoona kuti kubva pana ara kuenda pana s kuenda pana t kuenda pana u icycle quad nekuti makona ese ari fo akaguma secomference saka 61 ari pana s iopposite angle neangle yese iri pana r saka tova neangle iri pana u uyo ari panapa uyu uyu

iye haachanetse nekuti abc itriangle tinoti sum of angles ine triangle they add up to 180 degrees handiti saka ini ndakuya panapa ndotora 2p ino 2p arapo ndomuedha na 3p ndobva ndamuedha na 90 wataisa pana p those three angles they add up to 180 degrees

P is close to 18 degrees. I hope you are listening class. So ndakutoya panapa ndononyora anze yangu kuti vane two months kuti bibva tomwana ndi 18 chii 18 kamdakwana q q tomwana sei chekutanga chatiri kunotisa ndechekuti pana a handiti ka tina a then nepana c apo nepana d apo nepana e apo tinoona kuti makona ese wayari 4 they are lying on the second

saka 6 muna 18 anopinda ka 30 meaning kuti q is close to 30 degrees saka pana ndakutouya ndotonyora answer yangu kuti tatoiwana q ndiye 30 degrees so this is how you're supposed to work it out i hope you are enjoying the lesson class so i want you to stay tuned as we right in the diagram below a b

so hazvinetse pada kuexplaina kuti kubva pana a kuenda pana d sei iri diameter ndizvo ka kubva pana a kuenda pana d sei iri diameter so tichaexplaina nekuzoprova kuti engo iyi ibude iri chii iri 90 degrees engo iyi rapa this engo iyi inofanira kubuda iri chii iri 90 degrees so that we prove that it is a diameter i hope you are listening class right so panapa rega tange taona maangles atinokwanisa kuwana handitya engo yedu yekutanga yatinofanira kuti tiwane panapa ndeyekuti zvoni pana patina 70 degrees uyo ari pana b saka ndikakonekta kubva pana f ndakuti mone something kubva pana f kuenda pana ndidika inenge yakuta code iri kusubtenda 70 isubtenda futi neengo iri panapa saka iengo iri panapa iyi inobva yatobuda zvekare iri chii iri 70 nokuti engo subtended by the same code achi aequal i hope you are listening right. then tikatarisa pana a kuenda pana f pane kakodi karipo kadika kari kusubtenda 20 uyarapo kasubtenda kuti engo iri pana c meaning kuti engo iri pana c inobva yato 20 zvekare anditi saka ndopai panga pachinzi explain why ad is diameter anditi iwo kana vakuexplain unobva wati because a c d is close to 90 degrees why because 20 uyo arapo and kamueda na 70 panobuda chii panobuda 90 degrees wobva watoti shora handiti because diameter yagara inosadenda 90 degrees pamusoro apo saka ndokuexplaina kwaita waiti because acd is close to 90 degrees yawanikwa nekuti 20 plus 70 i hope you are listening class right then tikabva ipapo tada kutsvaga another angle yatinogona zvekare kuti tidii uh, tiwane handiti right so panapa from the look of things it seems as if maangles edu ari kudiwa anenge atowanikwa kudhara handiti saka panapa engo yede kutanga iri kudiwa inonzi acf saka toada kuti this is a then this is c this is f pana 20 so acf wedu tova tatonyora answer yedu kuti acf is close to 20 so acf is close to 20 i hope you are listening then takuda def dr papi uyu ndo dr apo then uyu ndo e uyu ndo f saka apapo pane 90 iri apapo plus 20 iri pazasi saka tinoita kuti df is close to 90 plus 20 which is close to 110 then you are home and dry sa ndokubuda kwazvaidi kwazvaita i hope you enjoyed today's lesson so ndichakutumirai assignment zvekare yandoda kuti muite yatinozorevisa tese uh, tomorrow saka um, have a blessed evening till we meet again shalom